Dumelang bagwera ba puku, le kgono re ile go lebelela mmithara. Jwale ka ge o tšwelela mo seretong sa o be o adimile. Go ka tšwelela potšišo mohlomong ba re sekaseka mmithara um gomme meputso wa gona wa hwetša e le gore ke meputso e lesome. Gona fao o tshwanetše gore ga o sekaseka mmithara o laetše tše di latelago. Sa mathomo o tshwanetše gore o tlhalose gore na mmithara ke eng. Mithara, well ka mokgo ke tlhalositšeng ka gona fa, mithara ke thulaganyo ya polelo ya sereti. Re lebelela ka fao e leng gore mothalothetho o rulagantšwe ka gona. Gantši um mithara o sekasekwa ka fase ga melawana ye mebedi e lego molawana wa kgaogano le molawana wa kwano. um ge re bolela ka um Ka molawana wa kgaogano o no hlalosa gore mithara o kgaoganywe goba o arolege go ya ka dikarolomithara tše pedi. Re ba le karolomithara ya pele le karolomithara ya bobedi. Se se bohlokwa ka molawana wa kgaoganyo ke taba tša gore mithara goba mothalothatho o swanetše gore o kgaoganywe goba o arolege go ya ka dikarolomithara tše pedi, gona fao re ile go bona karolomithara ya pele le karolomithara ya bobedi. Gape-gape, re na le molawana wa kwano. Wa ka molawana wa kwano, dikarolommitara tše tše pedi tšeo di kgaogantšhitšwego di tshwanetše gore di kwane ka tše di latelago, di kwane ka palo ya mantšu, dinoko le dihloa tša mošito. Dikarolommitar, e, dilo tše ka mokana tšona mo dikarolommitareng tše tše pedi tše, di swanetše gore di kwane. E, ge re bolela ka mmitara, ka mokgwa o ke hlalošitše, re bolela ka thulaganyo ya mothalothetho. Gomme mothalothetho o tšwa dikarolommitara tše pedi, o tšwa dikarolo tše pedi tšeo di bitšwago dikarolommitara. Akere mmitara ke. Mothalotheto go felletše. Go ntšhiwa dikarolo tše pedi re bolela ka dikarolommitara. Dikarolommitara tše tše pedi tše di tshwanetše gore di kgaogany, di kgone gore di kgaoganywe go tšwa go mmithara. Gape gape di tshwanetše gore di kwane ka mantšu, dinoko le dihlowa tša mošito. Ke nagana gore ke a kwagala jwatše. E, a re lebeleleng mohlala mo mothalothetong wa mathomo fao re nago le O be o adimilwe, o se wa fiwa. Gona fa, go ya ka molawana wa kgaoganyo, re bona ka nnete mithara goba mothalothetho o kgona go arolega ka dikarolo tše pedi, e lego o be o adimilwe, gape gape re na le o be o filwe. La e bona, ke yona molawana wa kgaoganyo, dikarolo mmitara tše pedi. Ke tšona tšeo, karolommitara tše pedi. Ke lefoko le letee, karolommitara. Eh, re na le molawana wa kwano. Fa mo molawana wa kwano, ka mokgo ke tlhalositseng ka ona, re na le eh gore dikakwane e tshwanetse go ba ya palo ya mantšu, ya dinoko le ya ditlhoba tša mošito. Go o ka lebelela fa, E, karolo mithara rena mathoma ke rile e re o be o adimilwe o se ke, ke o be o adimilwe ke karolo mithara ya mathomo karolo mithara ya bobedi o se wa fiwa gona fa a re lebeleleng palo tša mantšu mo dikarolo mithareng tše tše pedi karolo mithara ya mathomo e na le mantšu a tee pedi tharo nne še yona ke engwetše nne fa karolo mithara ya bobedi e na le tee pedi tharo nne še yona ke file fa palo ya dinoko Dinoko ke seo ka Sekgowa ba se bitšang gore ke di-syllables. O be o adimilwe, la di bona ke tee, pedi, tharo, nne, tlhano, tshela, šupa, šion. Re na le karolo mithara ya bobedi ke tee, pedi, tharo, nne, tlhano, šetše tšona ke tše tlhano, ka mo ke tše šupa, ka mo ke tše tlhano. Gape gape re na le palo ya ditlhoa tša mošito, ditlhoa tša mošito ke fa le re gogago gona. o be o adimilwe o se wa fiwa ge o ka lebelela ka mo ke um sehloa sa mošito ke se se tee mola le ka mo karolong mithara ya b sehloa sa mošito e le se se tee a re lebeleleng um mothalothetong wa boraro Wona, ee, re na le karolommitara tše pedi, ga ke tsebe gore go hlaga eng, ee, karolommitara ke lentšu le letee, karolommitara ya a, ee, wa go, wa go re o filwe, ee, karolommitara ya mathomo, goba mmitara, goba mothalothetho, bo o balega ka tsela ye, goba o balega ka tsela ye, wa go re o filwe, ga se wa adingwa. Re na le karolommitara ya mathomo le karolommitara ya bobedi. Karolommitara, ka, jwale ka ge ke tlhalositše, ke, ke lentšu le letee. Karolommitara ke lentšu le letee. E, ga ke tse gore go tlhagileng ke e lokišitše gantšinyana mo e gana go, go dira, go, go lokišega. Molawana wa kwano, e, ba re palo ya mantšu, a re lebeleleng palo ya mantšu fa, wa go re o filwe mantšu ke a maka ke tee pedi tharo nne še yona nne tee pedi tharo nne tlhano tshela la e bona o oh, palo ya mantšu ke tee pedi tharo nne še yona tee pedi tharo nne še yona ke ya mane a re lebeleleng palo ya dinoko ke tee pedi tharo nne tlhano tshela še yona tee pedi tharo nne tlhano tshela le ka mo e sa le tše tshela palo ya ditlhoa tša mošite Wa gore o filwe, ga se wa adingwa. Le ka mo khe ke sehloa sa mošito se setee, mola le ka mo e le sehloa sa mošito se setee. Um Se sengwe gape gape se e le gore mohlomongwe le tshwanela ke gore le se laetše ge le sekaseka mmithara, ke taba ya gore mo go mmithara re na le sešura. Sešura ke go go khutša ka tlhago, goba lefelo le e leng gore o buša moya go fihlile go lona. Re se laetše, e ba re mohlomong potšišo e tšwelela ba re laetša sešura mo mothalothetong. Re se laetša ka leswao le, le ka Sekgowa ba le bitšang gore ke leswao la forward slash. Sešura ga re se bone feela ka leswao la fegelwana, mo seretong sa rena re bone go tšwelela difegelwana. Gape-gape, Sešura se ka no ba gona le fao go se nego fegelwana. Se se bohloka se e le gore tshwanetse gore o se tsebe mabapi le sešura ke taba gore ke fao e le gore ga o fihla gona wa khutša. Mohola wa sona ke go tlemaganya dikarolommithara. Mohola wa sona gape gape ke go kgaogantšha dikarolommitara. Gape gape ke go senya mothale ke go senya mmithara ke bee jwalo ke bohlokwa bja sešura re kgopela gore nke le sepeleng le yeng lo di lebelela botse dilo tšetši nka se dire methalothetho ka mokana ga yona ke kgopela gore lena sepelang lo dira mothalothetho wa botlhano le lebeleleng gore na sešura se tšwelela jwang le methalo e methetho e mengwe e leng gore Mo dirotong tše dingwe e le gore le kgona go bona mmitara, le leke go o sekaseka. Thobela. Re kgopela gore ka mehla le subscribeng hle. Re a kgopela.